Emeli intellekt näme? Emeli intellektiň görnüşleri, robotlar gelejekde dünýäni ele geçirip bilermi? Bu wideoda bu soraglaryň jogabyny taparys. Taýyn bolsaňyz, wideomyzy başlalyň. Emeli intellekt, ýagny emeli akyl, ynsan aklynyň mesele çözmek we karar bermek ukyplaryna öýkünmek üçin kompýuterlerden, enjamlardan peýdalanar. Emeli intellektiň soňky birnäçe onýyllykda birnäçe kesgitlemesi ýüze çykan hem bolsa, Jon Makkarti iki müň dördünji ýyldaky makalasynda şeýle düşündirýär, Akylly maşynlary, esasanam, akylly kompýuter programmalaryny ýasamagyň ylymy we inženerligidir. Bu, wezipe bilen baglanyşykly. Adam aňyna düşünmek üçin kompýuterleri ulanmak, ýöne, emeli intellekt, biologik taýdan synlap boljak usullar bilen çäklenmeýär. Şeýle-de bolsa, bu kesgitlemeden onlarça ýyl öň Allan Týuring bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda neşir edilen Hasaplaýyş enjamlary we intellekt atly eseri emeli intellekt jedeliniň döremegini alamatlandyrdy. Köplenç, informatika ylmynyň atasy diýlip atlandyrylýan Týuring bu makalada Maşynlar pikirlenip bilermi diýen soragy berýär. Şo günden başlap, häzirki wagtda-da Týuring testi diýlip bilinýän bir synag bardyr. Bu synagda synag edijiniň kompýuter jogaby bilen ynsan teksti jogabyny bir-birinden aýyrmaga çalyşan bir synagy orta goýdy. Bu synag çykandan bäri köp barlaglar geçenem bolsa, dil bilim bilen ideýalaryny özüne çekýär we ony emeli intellektiň taryhynyň möhüm bölegi edýär. Pelsepede dowam edýän düşünje hökmünde hem ýer alýar. Iň ýönekeý görnüşinde emeli intellekt, meseläni çözmek üçin kompýuter ylymlaryny we ygtybarly maglumatlar bazasyny birleşdirýän ugurdyr. Şeýle hem emeli intellekt bilen baglanyşykly köplenç agzalýan maşyn öwrenmek we çuňňur öwrenmek ýaly bölümleri öz içine alýar. Bu öwrenmek usullary giriş maglumatlaryna esaslanýan çaklamalary, ýa-da klassifikasiýalary döredýän hünärmen ulgamlary döretmegi maksat edinýän emeli intellekt algoritmelerinden durýar. Emeli intellektiň güýçli we gowşak diýip iki görnüşi bardyr. Emeli dar intellekt diýlip bilinýän gowşak emeli intellekt belli bir işleri ýerine ýetirmek üçin taýýarlanan emeli intellektiň bir görnüşidir. Gowşak emeli intellekt, häzirki wagtda töweregimizdäki emeli intellektiň köpüsini öz içine alýar. Gowşak bolmakdan has uzak bolany üçin, bu emeli intellekti dar diýip has dogry ýagdaýda atlandyryp bileris. Bu emeli intellekt Apple-iň Siri, Amazon-yň Alexa, IBM-niň Watson we awtonom ulaglary ýaly ýokary ygtybarly programmalary üpjün edýär. Emeli umumy intellekt emeli intellektiň teoretik görnüşidir. Onda Bir enjamyň adamlar bilen deň paýhasly, meseleleri çözýän, öwrenýän we gelejekki meýilnamalary düzýän, öz-özüne düşünýän aňy bar. Emeli superintellekt, superintellekt hem diýilýär, adam beýnisiniň we akyl çäklerinden ýokary akyl görnüşidir. Güýçli emeli intellekt häzirki wagtda töle tapgyrynda bolsa-da, amaly mysallardan mahrumdyr. Bu, emeli intellekt gözegçileriniň ony ösdürmäge synanyşmaýandygyny aňlatmaýar. Gelejekde, hakykatdanam, robotlar dünýäni ele geçirip bilermi? Eýnşteýnden soňra dünýäniň iň beýik fizigi hökmünde tanalýan Stewen Hawkingiň işi hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Işleri, ýazan tezisleri we özara garaýyşlary Hawkingi dünýäniň iň meşhur alymy etdi. Hawking Zeitgeist iki müň on bäş konferensiýasyndaky çykyşynda emeli intellekt temasyny hem öz içine aldy. Şeýle hem bu meşhur soraga jogap berdi. Hawkingiň pikiriçe, emeli intellekt bu tizlikde ösmäge dowam etdirse, mundan beýläk ýüz ýyl soňra dünýäni ele geçirip biler. Näme üçin Hawking bu soraga beýle jogap berýär? Sebäbi häzirki wagtda Ýerdäki iň akylly jandaryň ýagny ynsanyň näme edýändigini synlady. Uruşlar, global ýylylyk, jynsparazlyk, terrorçylyk, gyrgynçylyklar, daşky gurşawyň hapalanmagy, açlyk. Bu zatlar edýän ynsandan has akylly barlyk öz bähbitleri üçin başga nämeler etmez? Hawkingden başga-da SpaceX-iň esaslandyryjysy Elon Mask we Microsoft-yň esaslandyryjysy Bill Geýts hem emeli intellektiň edip biljek zatlaryndan gorkýarlar. Hatda Elon Mask hem Matrix-iň wersiýasynda ýaşaýarys öýdýär. Elon Mask, Meň pikirimçe iň güýçli argument, islendik simulizasiýa bolup biler diýdi. Iki müň on bäşinji ýylyň ýigrimi sekizinji ýanwarynda Reddit tarapyndan gurnalan Menden bir zat sora sessiýasynda, Bill Geýtse şu sorag berildi, Siziň pikiriňizçe, aşa akylly maşynlar adamzadyň barlygyna howp salarmy we howp salýan bolsa näçeräk howp salýar? Internet işjeňligini kodlap, gulplamak bizi bu howpdan goraýarmy? Bill Geýts Men super akyllylyk temasynda aladalanýan toparynyň içindedirin diýen soraga aç-açan jogap berdi. Emeli intellektiň ösmeginden gorkýandygyny boýun aldy. Ol sözüni şeýle dowam etdirdi. Ilki bilen maşynlar biziň üçin köp iş eder we bizden aşa akylly bolmaz. Gowy dolandyrsak, oňyn ösüşler bolar. Mundan on ýyl bäri emeli intellekt şeýle bir ösen welin aladalanmak mümkin däl. Şonuň üçin men Elon Mask we onuň ýaly pikir edýänler bilen ylalaşýan. we käbir adamlaryň näme üçin aladalanmaýandygyna düşünemok, diýip çykyşyny tamamlady. Daş-töweregimize seredip, bu barada pikirlenenimizde, siziň üçinem munuň aýdanlary dogry dälmi? Esasanam Sofiýa robotyny göreniňde, Sofiýa Hanso Robitikis tarapyndan döredildi. Bu gören robotlaryňyzyň arasynda adama iň meňzeşidir. Içindäki emeli intellektiň kömegi bilen Adamlar bilen degişýär, soraglaryna logiki jogap berýär we bu zatlary ýerine ýetirende üç müň töwere adamyň yşaratlaryna öýkünýär. Kompýuterlerimiz göwýada küşt ýaly oýunlar ýeňiş gazansa-da, adamlar intellektual taýdan kompýuterlerden ýokarydyr. Bu oýunlaryň düzgünleri boýunça ýaşamaýas, biziň aňymyz ondan has uludyr. Emma, bulary-da ýatdan çykarmaly däldir. Emeli intellekt programmalarynda aňa öz-özüni düşünmek ýetmezçilik edýär. Olarda hiç wagt degişme bolmaz. Olar sungada, söýgä, gözellige hiç haçan baha berip bilmeýärler. Hiç wagt ýalňyzlyk duýgusyny duýup bilmezler. Beýleki adamlara, haýwanlara we daşky gurşawa duýgudaşlyk görkezip bilmez. Hiç haçan aýdym-sazdan lezzet alyp, aglap, Aşyk bolup bilmezler. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agza bolsaňyzda hoşal bolardym. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň.